itti fufuutu kitaaba har'aan tan addunyaa kanarra jiru kitaaba godhe. Itti fufuutu dalagaalee gurguddoo har'aan tan maqaa dhahu amma biyyoota akka addunyaatti kaampaaniilee gurguddoo kaampaanii Kaanoon kaampaanii Saamsan kaampaanii itti fufuudhaan biraandiin isaanii beekame malee jalqabanii dhiisuudhaanii miti. Oromoon maal jette deddeebii keessa haanni dhagaa mure jette moo dhagaan haada mure haada mure jette anyways naaf sirreessitan jeetin amanaa. Yaa akkam jirtan deebi'ee dhufee so egaa akkuma hanga har'aan duratti yookaan viidiyoolee tanaan dura dabarte seera milkaa'inaa yookaan the law of success ittiin laalletti seera duraa the law of belief laalle akkasumatti kan lamaffaa the law of desire laalle yookaan seera seera amanuu itti aanan seera fedhinnaa seera sadaffaadha akkasumatti kan laalle the law of positive attitude yookaan seera ilaalcha gaarii laalleetii turree jechuudha warreen hin laalin irra deebi'aatii viidiyoo tana duraa laalaa so har'aan tana kan laallu maali Seera afraffaa the law of persistence yookaan seera ittiin fufiinsaati. Seera itti fufiinsaa irra hedduun namaa warroonni milkaa'an akkuma waliin jenne jalqaba irratti viidiyoolee adda addaa irratti kan waliin haasofne irratti eh, seerran jiru kun hundinuu seera waan ta'eef namni itti hojjete ni milkaawa namni itti hin hojjetin hin milkaawu yookaan ni adabama. So seerri kun hundinuu mataa isaatti seera gaheedha seera if danda'a ta'e. Sadeen qofa qabaattanii afraffaa kana yoo hin qabaanne jechuun hanga tokko guddattan malee hanga tokko hin guddattan. Why? Because hundinuu mataa isatti if danda'ee jiraata waan ta'eef. So seerri afraffaadhaa the law of persistence yookaan seera itti fufiinsaa seera waan takka irratti sabatuudha. Irra hedduun keenya waan adda addaa jalqabna yeroo hedduu waan adda addaa ni yaalla kana ni yaalla san ni yaalla kana ni jalqabna kana ni jalqabna kana hunda godhuu ni feenaa ni hawwina hawwiin hawwiin deemna malee itti fufiinsan hin deemnu. Yes indeed karaa milkaa'inaa hogguunii fi manaa baate gufuu fi gufaata hedduutu si qunnama. Gufuu fi gufaanni kun garuu akka ati dhaabdu osoo hin tahin silaa ka si godhuu qabanii akka ati san daran if, if qopheessitee itti baatu si godhuu qaba. The law of persistence jechuun bakka guddoodha qaba. Maaliifi nama itti fufeetu kutaa kudhan barata, amata kudhan wareegama kafalee. Nama itti fufeetu Kutaa 12 hanga nama itti fufeetu yuunivarsiitii kolleejjii gaha. Nama itti fufeetu akkasitti barnoota isaa maasters PhD jedhee oofa. Nama itti fufe. Maaliif milkaa'inni kan dhufu itti fufinsa qofaani. Hin irraanfatina. Qonnaan bulaan tokko yoon fi ka'ee itti fufinsan dalagaa isaa tana ooyiruu isaa tana jala deemee jala deemee waan barbaachisu yoon fi haramuun barbaachisa yoon fi xaa'oon isa barbaachisa Yoonif waan isa barbaachisu yoonif hin goone of course waggaa maayyii irratti wanni inni argatu tokko illee hin jiru. Persistence will lead to success. Kan hara galma keetii, hara kaayoo keetii, hara mul'ata keetii wanni si oofu maali itti fufiinsa. Dadhabe osoo hin jedhin. Can you imagine daraartuun as deebitee waggaa afur waggaa afur saafii waggaa afur guutuu silaanii fi oo har'a dadhabe dhiisi har'aan tana ni rafa har'a qabbanaa jira dhiisi boruun taphadhaa dhiisi har'aan tana hin shaakalu dhiisi har'aan tana bakka tireeningii hin dhaqu sababa adda addaa dhiyeessite daraartuun tokkoffaa baatee maqaa daraartuudhaan ni qabaatee turte. yookaan qananiisa maqaa qananiisaa kana ni qaba ture? Moo warroonni guddatanii milkaa'an hundinuu kan sadarkaa adda addatti sadarkaa addunyattis sadarkaa biyyatis guddatanii ar'aan tana maqaan isaanii akka fakkeenyatti ka'u kun hundinuu warroota dhiisanii moo warroota itti fufanii? Mee laala. Mee warroonni sii wajjin waan meeqa jalqabee mana barnootaa seenee dhiisee jiimii seenee dhiisee manjaa fiqaadaa baafachuuf hayyama seenee dhi waa meeqa dhi siinee seennee dhiifna. So wama takka wama qabatte san irratti waan qabatte tana of course beekumsa qabdu fooyyessaadha yoo kana itti fuftu taate definitely wanni ati milkooyneef takka illee hin jiru. Seerri itti fufiinsaa Abrahaam Linkan waggaa kudha sagalirraa jalqabee Waanni inni hin dorgominiif hin jiru. Waggaa umrii isaa 19 irraa jalqabee waan isin ajaa'ibsiisa. But he fails. Ni kufa. Eh, Amata 20 takkatti eh, daldala jalqabe ni kufe. Amata 25tti ni fuudhe. Jaartiin isaa jalaa duute ni kufe. Amata 29tti saaneetara ta'uudhaaf ni dorgome ni kufe. Amata 32tti ni dorgome ni kufe. Amata 37tti ni dorgome ni kufe. ni dorgoma ni qofa. Amata 52ffaa isarratti pirezidantii Ameerikaa tahee filatame. So, kan you imagine amata meeqa wareegama kafale jechuudha. Almost, almost waggaa 40 akkas wareegama kafale jechuudha. Warroonni even namoonni isin beektan naannawa keessan keessatti yoonii fi waan ati hin qabne qabaate namni sun itti fufiinsan fide waan san. Fakkeenyaaf afaan seena, afaan galmaaya, mana barnoota afaanis seenee galmaaya. Ji'a tokko, ji'a lama ni barata, then he quit. Ni dhaaba. Kaan ammoo ni seena, itti fufa. Afaan san ni barata. Saniin booda hoo barnaa fi inni waliin gaafa afaan inni afaan Ingiliffaa bare kana barnaa ajaa'ibdanii waliin seenne. So ati teessee seenaa namaa haasa'uu feeta moo seenaa dalaguu feeta? Seenaa dalaguu namni danda'u namni seenansaa akka boru haasa'amtu barbaadu nama itti fufe. Wama feete jalqabi homaa rakkinni hin jiru. Waanti jalqabde garuu xiqqoo haa taatu hin tuffatiin. Fakkeenyaaf afaan tokko baruu yoo ka barbaadu taate guyyatti jechuma tokko bari hin tuffatiin. Ammoo borus godhi har'a qofa gootee hin dhiisiin. Har'a jecha dhibba bartee boru hin dhiisiin. Har'as eh, ani bakka huqqachuudhaan barbaada huqqachuu barbaada itti fufi. It's okay torbaanti guyyaa sadii qofa jiimii dhaqi yookaan guyyaa sadii qofa manuma keessatti ispoortii godhi. Waan jalqabde hin dhiisiin. Namni ee asii asii waan adda addaa sitti darbata yes sitti darbata maaliif hawaasni keenya akkuma nuti beeknu hawaasa bal'aadha hawaasni bal'aan kun waan itti fakkaate haasawaa waan beeku haasawa malee waan ati deemtuuf fi galma ati beektuuf deemtuuf suma qofaaf beeka so itti fufi waan takka jalqabdee hin dhiisin Kitaaba barreessuu jalqabdee yes jalqabdee miti humaa rakkinni hin jiru. Maaliif saxraa takka katabuu hin jalqabne katabi itti fufi garuu. Yoo itti fufte saxraan tun maal taati fuula tokko taatee fuulli tokko fuula lama tahee fuulli lama fuula shan tahee fuulli shan fuul shantam tahee shantamiin sun fuula dhibba shan ta'a. Itti fufuutu kitaaba har'aan tan addunyaa kanarra jiru kitaaba godhe. Itti fufuutu dalagaalee gurguddoo har'aan tan maqaa dhawa amma biyyoo akka addunyaatti ka- kaampaaniilee gurguddoo kaampaanii Canon, kaampaanii eh, Samsung, kaampaanii itti fufuudhaan biraandiin isaanii beekame malee jalqabanii dhiisuudhaanii miti. So Jalqabaa gaarii hin tahin fixaa gaarii tahi malee ittii fufi xumuri waan jalqabde takka inni jalqabee waan takka jalqabnaan hin dhiisun beekami biraandii kan kee inni bar waan jalqabe hin dhiisuudhan beekami wama hedheeyu jalqabe it's okay Guddina barbaadda taanan garuu seerri milkaa'inaa guddaan waan jalqabde xiqqaa haa ta'u. Waan isin ajaa'ibsiisaa isinitti himu bishaan Dhab jee kuni guyyatti bishaan kun numa dhab dhab jaami bishaan xiqqasho dirooppii takka. Dirooppiin xiqqoon tun garuu maal gooti deddeebii keessa deddeebii keessa lafa san urti. Deddeebii keessa xabbitaan xixiqqoon suni bishaan guddaa laga uuma. Deddeebii keessa Oromoon maal jette deddeebii keessa haanni dhagaa mure jette moo dhagaan haada mure haada mure jette anyways naaf sirreessitan jeetin amanaa so deddeebi'aa godhaa waan takka hin hifatiinaa irra deddeebi maal hanga gootutti hanga qaama godhattutti hanga waan barbaachisan galmaan geessutti hanga karoora kan keessan bakkaan geessutti hin hifatiin irra deddeebi'i the law of persistency kana irra deddeebi'utu nama kana hayyuu godha, irra deddeebi'ee dubbisuun, irra deddeebi'ee dalaguutu aktara aktara godha, irra deddeebi'ee dubbisuutu barreessaa barreessaa godhe, irra deddeebi'ee parsistii godhee baratuutu nama barate tokko barataa isa godhe, irra deddeebi'ee ganamuu galgaluu osoo hin hifanne eksarsaayisii dalaguutu nama fayyaa guutuu yookaan fayyaa guutuu isaa kenna. So osoo hin hifatin Osoo nagahee hin je'iin, osoo gufuu si hin qabin, osoo guufaanni si hin qabin, osoo lakkii ar'aa mitii borun godha jettee jidduu hin bahin, waan jidduu baaturraa, waan guddoo jidduu baaturraa, waan xixiqqoo guyyuu gooturratti maal godhi xiyyeeffadhu. Turtii gaarii galatoomaa.